Tuntum chu England lama thil thleng run thlak zet mai a khawpuma'n buaipui luih luih chanchin ngaithlo ve thung dawn teh ang. He thil thleng hmun hi Clifton, Bristol a ni a, tun thlengin Bristol huam chhunga Police ten Investigation an tih tawh zawng zawng a lian ber a la ni. December ni sawm pasarih sang hnih sawm khan he khua cheng architect pakhat chu a chin hriat loin a bo a. Nasa tak an zawn hnuah December ni sawm hnih, sang hnih leh sawm khan a ruang hin zawng hmu a. Postmortem an tih hnuah rehhlum a ni tih investigator te chuan an sawi. He architect khawngaihthlak tak hi a hming chu Joanna a ni a. April sangkhat zakua sawmriat panga khan Ampfield, England ah piang a. A pa chu David niin a nu chu Teresa a ni thung. Joanna hi lehkha thiam thei tak mai a ni a. A naupan zual lai deuh chuan school pawh kal lem lovin in lamah zirtirtu ruaiin a nu leh pa te hian lehkha an zirtir thuin A Levels an tih chu Peter Simon College ah zir in heta tang hian a graduate a. A hnuah college dangah insawn in Landscape Architecture degree a nei leh ta bawk a. Hemi hnu hian Landscape Architecture-a Postgraduate Diploma chu University atangin a zir chhuak leh a, lehkha thiam thei tak a ni kan tih tawh kha. Lehkha zir zawh hnu hian Winchester-a Highland Edgar Driver Company-a thawk nghal a, hetah hian a thawhpui pa, architect ve tho, kum sawmhnih panga mi Greg Reardon an tih nen an intawng a, thian anga hun eng emaw chen an inkawm hnuah an inngaizawng chhunzawm a, tuizawngin ang, hnathawhna inang bawk chu a kawm pawh an inkawm ngei a, An hlim dunin inneih hialte pawh an sawi ri ve fei fei tawh nghe nghe. An thawhna company hi Bristol lamah an insawn tak avangin Joanna te pahnih pawh Bristol lamah hian an insawn ve nghal a. He hmunah hian flat pakhat luah dunin hlim takin an hmalam hun thlir chungin an nitin hnan thawk ve zel a. A hnu deuhah Joanna hian a eizawnna hmun sawnin Building Design Partnership an tia a thawk ta thung a. An flat luahna hi in lian tak a ni a, mi engemaw zatin an luah nghe nghe a. He hmunah hian kum sanghnih sawm, October, thla khan an inbeng bel hran a ni. Tun an chenna hmuna thlahni an chen hnu hian Joanna bialpa Greg-a chuan Sheffield lama a chhungte tlawhin Joanna hi zin bo san lawk a, December ni sawm pakua hlim taka inhmu leh tur an ni. Mahse, hemi ni hi dama an inhmuh hnuhnung ber tur tih reng reng an hre si lo. Sheffield a cham lai hian Greg-a hian a bialnu hi phone-a biakah han tum ṭhin a, mahse a chhang thei lo. Vawi tam taka call hnu pawhin a la chhang thei chuang lo a. Joanna hi phone khawi peih lo ve ṭhin tak a nih vangin a phone a khawi loh lai a nih ringin Greg-a pawh hian ngaihthat lohna a nei hran lo. Tichuan December ni sawmpakhaw zan dariat velah Greg-a pawn chenna in a rawn thleng ve leh ta a, mahse bialnu hmel reng reng hmuh tur a awm ta lo. An inchhung chu han bih thuak thuak a, a lo fel fai lo ang reng hle a. Ngati nge maw Joanna-i hian hetiang mai maia in a chhuahsan le? a ti rilru neuh neuh a. An zawhte vulh lai pawh enkawl tu a nei lo tih hriat tak hian a lo pawr chap bawk a. Greg-a ngaihṭha ta zan lo. Ngaihṭha zan lo chung chuan a bialnu lo haw hun tur chu han nghak leh ri a. Mahse, a rin aia rawn haw har tak si avangin Greg-a chuan a bialnu chu han call a. A bialnu phone chu an kawngka bula a cord khai ip teh chuan a ri ta ral ral a. Hetah zet chuan Greg-a pawngai tha lo zual ta hle mai. An inluah lai chu han enkual leh thuak thuak a. A bialnu purse leh a motor chabi te hmu leh ta bawk a. Joanna chungah hian engemaw taka thleng a ni tih chu Greg-a rin dan a ni ta. Hetah hian mahse thil mak deuh mai a awm thung. Zanda riat velah in a thleng tawh a, a bialnu a awm lo tih a hriat hnu leh a phone leh thil pawimawh dang engkim a awm tho bawk si kha Greg a ngaih chu tha tawh lo hle kan tih tawh kha. Heti chung hian a bialnu chanchin hi zanlaida chhawng pahnih leh chanve velah chauh Greg-a hian police hnenah report in a bialnu chu mibo zawn ngai a nih thu hriat tir chauh a ni. Hemi hnu hian Joanna-i chhungte pawh an fanu chanchin hi hriat tir ve leh bawk a. Engvângin nge Greka hian hetiang chen chena rei ri pawh chhiam lo a nghah tawp theih? Greka chet dan hi mak dangdai ve tak chu ni. Police ten report an dawn ve leh Joannae te in an pan nghal a, thil awm dan tur awm ang zawng zawng te'n an fiah nghal zung zung a, hnuchhuina kawnga tangkai tur thil hmuh tur a vang hle. Case awesome tak a ni dawn lo tih pawn hre thei nghal a, tichuan hnuchhui an ṭan chho dawn ta. A hmingah Operation Break tih an vuah a, He hnuchhuinaah hian Detective ringawt pawh sawmriat chuang tel turin an ruat a. Detective Chief Inspector Phil Jones-a chu an hotupa berah an ruat bawk a. A ni kaihhruaina hnuaiah hian Joanna-i case chu an chhui dawn ta a ni. A pui mep mep dawn hle mai. A tira kan sawi tawng khan he hnuchhuina hi Bristol huam chhungah chuan tun thlenga a lian ber leh hnuchhui tu tam ber tum alh a ni reng. Khawi hmunah nge Joanna-i chu zawn tur ni ang tih pawh hriatthiam a har hle a. A tirah chuan an phek zawn ve deuh tawp a. An hawnthupa ber John chaw pawhin Joanna bo chung changah hian engemaw hriat chuan a rang thei ang ber a, investigator-te hriat tir turin a ngen nghal lawm lawm bawk a. Ngawr tak an zawn hnuah Joanna-i ruang chu Dama'n hmuh hnuhnum ber atanga an i riat nan hmu ta hlauh mai. Joanna-i ruang an hmuh ni hi Krismas ni tak a ni a, hemi tuk hian nupa tuak khat chuan Longwood Lane-ah action lak pahin an uian kai bawk a. Rin loh tak leh an beisei loh takin he hmunah hian Joanna-i ruang chun hmu a, investigator-te hnenah an report ta a ni. Joanna ruang an hmuhna hmun hi a chen atanga KMLI vela hla a ni nghe nghe a. Khua vawt em em a vur a sur reng avangin Joanna-i ruang pawh hi vurin a lo hmet khawng hneh hle a, A tih chuan tunge nih tih hriat mai theih a ni lo. Investigator te chuan Joanna-i nu leh pa te chu he ruang en dik tur hian an ko a. A nu leh pa ten a ruang an en dik hnuah an fanu nge ni tih an nem nghet thei ta chauh a ni. Hemi hnu hian investigator te pawhin vantlang hriatah an ruang chhar chu Joanna-i ruang nge ni tih an phuang ve ta. December ni sawmhnih pasarihah Joanna-i chhungte hian an fanu ruang an chhan a hmun hi tlawh lehin pangparte an dah a. Joanna-i pa chuan, Thuneituten a che ber pawh a thleng thei a, chuvang chuan in rilru lo siam lawk rawh u min ti vang khan tlem chuan kan zia deuh a. Tin, kan fanu ruang hmuh a ni ta pawh hian kan rilru natna chu tlem chuan a chhuak zang khai ve deuh, a ti. Joanna-i ruang hi December ni sawmhnih parukah postmortem turin an ruahman a. Mahse, Vurin a taksa lo hmeh khawng nasat tawh em avangin postmortem mai thei a ni rih lo. Hetia han en mai chuan a taksaah hian hliam engmah a lang lo a. Hei vang hian investigator te chuan khawvawtina hmeh hlum nia an ngai a. Postmortem result a chhuah hma kha chuan he ngaihdan hi ngaihdan awm tak pawh ni ve reng a ni. December ni sawmhnih pariatah Joanna ruang chu postmortem a ni ta a. A result atang chuan khawvawt ina hmehhlum ni lovin a re reh hlum a ni tih finfi a ni ta. A taksa hian hliam eng emaw zat a lo awm bawk a. Tunah chuan investigator te pawhin tual thah case an bawh zui dawn ta e. Investigator te chuan hma lak dan tur hrang hrang an zawng nghal a. An khawchhunga CCTV hrang hrang te en letin Joanne-i thattu tur awm ang an zawng zel a. CCTV thenkhatah chuan amah Joanna-i ngei pawh dawra thil lei lai vel an hmu bawk a. Mahse thattu ni awm tur reng reng erawh CCTV-ah hian hmuh a ni lo thung. CCTV-a lan dan chuan zan daria leh minute sawm vela White Rose Supermarket-ah Joanna-i hi a kal a. Mahse engmah lei lovin a chhuak a. Zan daria leh chanve vela a thian tha ber Rebecca Scott chu phone a biain ur lo zana inhmu turin ruahmanna an siam a. Tichuan zandaria leh minute sawmlia Tesco Express ah Joanna-i hi kalin pizza a lei leh a, beer bottle hnih a lei bawk a. Hei hi Joanna-i dam lai an hmuhnawh hun ber chu a ni ta a ni. Investigator te chuan theihtawp chhuahin kawng hrang hrangin hman la zel a, social media pawh an hmang tangkai viau bawk a. Facebook ah te campaign neiin Joanna-i thattu ni thei awma rinhlelh hri apiang te chuan phone hmanga hrilh tur ten an ngen a. Hei bakah hian evidence dapin Joanna-i chenna in bul hnaia bawlhhlawh KG nuaih hnih singkua sang thum zet chun a hai bawk a. Hei mai hi la ni lo, Crime Stoppers te chuan Joanna-i thattu hri apiang hnenah lawmman atan pound singkhat pek an lo tiam ve bawk a. Tin, chanchin bula tak pakhat The Sun pawhin Joanna-i thattu hria piang hnenah pound si nga lawmman atan pek an lo tiam ve bawk. Mi zawng zawngin an theihna zawn theuhah Joanna-i thattu hi zawn hmuh an tum ruh hle niin a lang. Kan video hmasa lama kan lo sawi fo tawh thin ang khan, tualthanah thlen reng rengin an thah takte hnim hnaih ber hi rinhlelh hmasak ber leh zawh nan zawh hmasak ber an ni fo a. Tun tumah pawh hian Joanna-i bialpa Greg-a chu zawhnate zawtin a laptop leh mobile te an en dik sak a. Mahse, rinhlelh awm thil engmahn hmuh loh vangin Greka hi chu Joannae thah chungchangah rinhlelh kai zui ta rih lo. Heti lai hian Joannae taksa en diktute chuan dna-n hmu chhuak hlauh a, pen khat chuan hma an sawn ve det e. Mahse, tu dna nge tih chu zawn viau a la ngai dawn thung. Bristol East-a an MP ni lai mek, Kerry pawh ṭang hle a, ani duhdan phei chuan Bristol huam chhunga mipa zawng zawngte dna test sak vek a ni. Investigator te pawhin Bristol huam chhunga tun hmaa mipat hmeichhian avanga case lo nei tawh te pawh pawikhawihtu ni thei tih hriain hetiang lama case lo nei tawh za chuang fe te chu an chhui zui bawk a. Heng mite hi December ni sawm pasarih khan khawi hmun ah ngen awm tih te an chhui deuh ber a. Mahse an beiseng chuan hmasawnna sawi tur an nei lutuk lo. December ni sawm thum a lo her chhuak a, Hemi ni hian Joanna-i inluah nei tupa Christopher chu Joanna-i thattu a nih theih thu report an dawn avangin investigator te chuan Christopher hi thu zawh fia tan an la ta a. Hetih lai hian forensic investigator lamin a chenna in an lo dap ve thung bawk a. Joanna-i thattu hi man chhuah vat vat an duhhlawm em avangin Hetia a inluanna neitu pa thu zawh fiah tana an la tih media ten an hriat hian media thenkhat te chuan Christopher hi pawikhawttu ni awm taka lo chhuah hman leh a chanchin a chhe thei ang bera lo chhuah hman hmuh te paw'n awm a. Uluk taka thu an zawh fiah bakah a chenna in te pawh mithiam ten an en dik a. Joanna-i tha a nih chung changa in kungkaihna tur thil engmah an hmuh tak lo avangin an thu zawh fiah tura an ko atanga an i hnihna an chhuah zalian ve leh ta a. A hming nasa taka an tih hliausak avangin Christopher hi Police-te chuan sum tam tak an pek phah nghe nghe a. An sum pek hi zat chiah hriat a ni lo a, mahse tlem lo tih erawh an sawi thung. Hmasawrhna em em awm lovin December thla a liam a, kum sanghnih leh sawm pakhat a lo herchhuak ta. January ni sawmhniah mak deuh maiin investigator-te chuan architectural engineer pakhat, kum sawmthum pahnih mi, Vincent Tabak an tih chu an thur chhuak leh ta nawlh mai. A hmain Christopher-a chungchangah media-ten thudik tluantling lo an lo vawt darh chiam avang khan tun tum chu investigator-te pawh an fimkhur tawh hle a. Engvanga Vincent-a hi man nge an nih tih pawh an puangzar duh ta rih lo. Vincent-a hi a tir lamah pawh khan thu zawh fiah tan an lo ko ve tawh ngei a. An kona chhan pawh Joanna-ite chenna building-a cheng ve tho a nih vang a ni. Khami tum khan in hnamhnawihna nei lovin an hria a, an lo chhuah zalen leh tawh a. A ni pawh thlamuang taka awmin Netherland lamah a chhungte tluahin chawlh te lo va hmang leh tawh a. A chawlh hmang zo lo let leh hi investigator-te chuan thu zawh fiah tan an lo la leh ta a ni. Vincent-a hi Dutch engineer niin kum sanghnih leh pasarih khan UK-a hnathawk turin a kal a. Zet ang dai tak nei, thian pawh kawm tam em em lo, mahni a awm melh melh nuam ti chi nia, ngaihzawng tia han sawi tur pawh pakhat vel chiah a la nei a. Hei pawh hi online dating site pakhat, soulmate chan ti atanga a chhar a ni nghe nghe. A bialnu nen hian kum sanghnih leh pakua June thla khan Bristol-ah hian an pem lut a, Joanne-a te inluahna building-ah tho hian an khawsa ve ta a ni. Investigator te hian Dark-a sawmkua leh paruk chhung zet an kawl a, thu pawn zawt nasa hle a. Mahse, Vincent-a erawh chuan thiam lohna a nei loh thu sawiin, Joanna-i hrim hrim pawh a hriat chian loh thu a sawi bawk a. Heti mek lai hian forensic lama mithiamte chuan Joanna-i taksa an DNA sample an hmuh chu uluk takin an la awnfia ve mek zel bawk a. Tin, Vincent-a dna sample an la bawk a. A tawpah chuan Joanna-i taksa an dna hmuh chu Vincent-a dna nen a inmil ta thlap mai. Han pha viau mah se, Vincent-a hi pawikhawitu tih loh rual a ni ta lo. Tichuan, January ni sawmhnih pahnih, sanghnih leh sawm pakhat khan Vincent-a chu tualthathu buai siam sak a ni ta a. Vincent-a erawh intualthattu nih loh zia sawiin, dna test result pawh chu thuneituten khawih danglamin amah an puhthluk theihna turin an her danglam niin a sawi thung. October nili Sanghni leh Sawm pakhat khan Vincent-a thubuai chu court-ah ngaihtuah a ni ta a. A ngaihtuah chhung pawh a rei fu a. A tawpah chuan court chuan evidence awm ang angte beh chhanin Vincent-a chu Joanna-i thattu nge ni tih puangin a dam chhung lung intang turin a chhung thu rel sak ta a ni. Investigator-te sawi dan chuan Vincent-a hian December ni sawm pasarih, Sanghni leh Sawm khan Joanna-i hnathawk zo, a inluah lut chu a hnu lawkah a zui lut ve a. Joanna-i chu bawhbetin a rek zui nghal a. Joanna-i taksa a hliam sawmli leh pathum zet awm chuan Joanna-i hian amah beitu hi theihtawp chhuain a lo bei let ve tih a ti chiang a. Mahse mipa tha na nana chu hneh ngang si lo a. Tichuan Vinson-a hian Joanna-i hi a rek hlum a. Hemi nu hian Joanna-i ruang chu an hmuhna hmunah hian a va paih ta a ni. Engvai nge Vincent-a hian Joanna-i hi a thah ngawt hriat mai thei a ni lo thung? Amah Vincent-a lain a thah chhan chiang takin a sawi duh bawk si lo a, a thah chhan chiang taka hriat thei ni rih lo mahse, Vincent-a chu pawi khawih tu ni tih an nem nghet a, a hremna pawh na takin kawt chuan a ti chhuak ta bawk a ni.